Мин Татарстанга килдем, монда, например, икенче әйбер бар. Син татар, татарча сөйләшәсең, кеше белән кем әйбәт сөйләшә, ул әйтә, ой, синең шундый куркыныч акцент, дөрес әйтмисең, монда склонение не то, это не то, и сине в комплексы вгоняют. И, и еще әйтә, син типа дөрес татар түгелсең. Беләм мин. Сизәсең моны? Или, например, бар еще шундый фактор религии.

Бүген ниһаять килеп җитте шундый вакыт, подкастыбызның исемен дөреслеп, дөрес итеп ачыклап әйтергә. Шулаймы? Әйе. Все. Подкастыбызның исеме Ник тик дип атала. Шушы подкастка без чакырабыз төрле кунакларыбызны һәм ниндидер гади сораулар биреп, менә безнең өчен, э, гади халык өчен шул сорауларга җавапларны табып, шуларга җавап бирергә тырышабыз. Э, кунакларыбыз төрле. Менә бүген э, чакырылган, бүген шушы студиягә килгән кунагыбызны тәкъдим итәсем килә. Айнур Ахмәтов. Айнур безнең Ә, якташ, менә бүгенге көндә ә, Казанда ә, Казанда бит дөрес? Әйе. Әйе. Әйе, Казан кешесе дип әйтсәң дә була инде аны. Ә ул әле үзе тагын ә, читтә яшәү ә, тәҗрибәсе дә бар. Менә шуның турында сөйләшеп, шуның турында бүген әңгәмә корасыбыз килә Айнур белән. Ә, һәм ә, безнең әлбәттә гадәттәгечә студиябездә ә, Әйдә Шаяр татар КВН лигасының җитәкчесе Рамил Агдеев. Ә, татарлар Читтә яшәүче татарлар һәм ничек ул яшәгәннән соң кире әйләнеп кайту туган янга. Менә шушы темага сөйләшәсебез килә безнең кунагыбыз Айнур белән. Айнур, беренче сорау, әйдә башлыйк, үзең туып үстең кайсы якта, кайсы җирдә? А, минем әти-әниләр һәм әби-бабайлар, алар Башкортстаннан. Һәм мин дә тудым. Татарлар. Татарлар, әйе, татарлар, мишәрләр, типтәрләр. Мин тудым Уфада һәм Уфада үстем. Э, ләкин мин үстем шундый средада инде ул э, күбрәк э, урус средасы булды инде без урысча сөйләштек Без сизәбез. Ну, синең теге татар теленә тартылуың бик менә теге зур. Рәхмәт. Һәм инде мин, ну, менә татар татарлы турында уйламадым да. Ничектер йөрдем, йөрдем, менә аннан күче мин кердем университетка, Петербургка, күчеп китәм Петербургка, урыс шәһәренә инде. Һәм анда 5 ел укыдым, аннан соң гына Казанга күчтем. Менә Казан минем өченче шәһәр. Менә шулай. Шулай иттереп, сине, димәк, Өфә э, калаһыннан Өфе. Без әйт, Өфе, гафу итегез, әй, бу безнең теге хөрмәт итеп күрше безнең республиканы Өфе калаһы. Нан күчеп киттең, димәк, безнең илебезнең икенче баш каласына дисәң, баб. Питер Тонгаша дип әйтәр бит. Әйе, кемде, кемдер теге Мәскәүгә, кемнедер өстери үзенә тарта Питер. Ни сәбәпле Ул якка китүем иде. Не, мин Питерга киттем. Әйе, әйе. Миңа Петербург бик ошады. Мин мәктәп мәктәптә укыганда барган идем экскурсиягә һәм э, петербург менә э, бары ике кеше ике типлы була кемгә мәскәү ашы кемгә Питер ашый. Менә Уфадан күп кеше Питерга күчеп килә. Минем, например, мәсәлән, минем университетта беренче регион кайдан күп э, абитуриент э, килгән, ул Башкортостан. А Казаннар Мәскәүгә китә. Ну, потому что монда ерак түгел, э, тиз генә баралар. Һәм инде менә мин шулай Петербургка күчеп килдем, һәм анда күп татарлар белән таныштым. И анда гына мин аңладым, что мин татар кешесе, ниндер татарлык миндә ачылды, менә татар теленә ничектер тартына башладым. Дөрес әйттем? Тартыла, әйе. Юк, анысы чыннан да шулай. Теге чит җиргә киткәч, ничектер үз ягыңа, үз халкыңа, үз телеңә, үз мәдәниятеңә ничектер икенче төрле карап яшисең. Бу бик э, кызыклы күренеш. Менә шулай итеп теге читкә китеп, шуны күреп, шуны теге ничектер эләктереп, хәзер инде кире дә кайтып җиткерде сине шушы хис, дөрес бит инде? Әйе, әйе, шулай. Шул якка таба синең эшләрең дә э, алып барыла бугай, татар теле белән бәйле. әлеме әйе казанда ну ул инде скорее как хобби әйе ну татар теле әйе без хәзер проектлар алып барабыз безнең бар ютуб канал үрдәк тв без минем хатыным ул татар телендә җырла җырлар җырлый ә мин аның блогын ну блогны алып бару өчен ярдәм итәм инде татар без Иң шәп ниндер хитларны татар теленә тәрҗемә итеп җырлыйбыз. Мин шуларны тәрҗемә итергә һәм ничектер блогны алып барырга ничектер ярдәм итәм инде. Һәм безнең монда Казанда без э, эшли идек татар э, өстәл уеннарын, безнең бар иде татар яшьмәкәрләр э, оешмасы бизнесларда без шул проектны да эшләгән идек. Һәм инде төрле проектлар монда татар белән бәйләнгән проектлар бар миндә. Ансы шулай. Әйе. Ә, менә кара әле, син китеп, менә шушы ниндидер татар хисе дип әйтсәм дөресрәк булыр әйе, ачыкланганын сизеп, шул якка таба тартылып, беренче мәртәбә ничек, нәрсә белән бәйли иде менә, кая, кемнәр белән танышып, ничек эшли башлаган? Беренчедән инде мин килгәч, Санкт-Петербург, урыс шәһәре, сез аңларга тиеш. Анда кешеләр университетка төрле-төрле яклардан керделәр. Мин укыдым Санкт-Петербург дәүләт университетында. И анда Петербургтан кешеләр бик аз иде инде. Анда бөтенесе в основном инде западная һәм э, центральная Россия. И алар белмиләр, ну, мин алар, мин әйтәм, минем исемем Айнур. Алар ишетәләр, ну, шундый инде. Или э, в лучшем случае инде Айнур айфон. Менә шулай ничектер. Аларга ничек, ну, аларның э, представлениесында вообще Казан, Татарстан, Башкортостан, Уфа ул вообще Россия түгел. Аларда аңламыйлар кем без. Потому что аларда шундый мәгълүмат башында юк. Алар мине күрәләр, мин э, и аңла, минем внешность буенча аңламыйлар кем мин. Тышкыяфәт күп сөйләми менә татарның ниндидер юк бүген. Исем буенча да алар аңламыйлар. Әйе. Вроде ул кавказец түгел, вроде бик азиат та түгел, вроде и аңламыйлар. И мин шул э, чакта сизә башладым, что мин ниндидер икенче. Ну, мин бит күрәм инде, ул кешеләр минем исемне э, минем дус иде бар иде анда тоже Стәрлетамак э, бер егете Габидулин. А мин Айнур Ахметов. И безне безнең физрук все время говорил: "Хабибулин, Айпур, киттек", типа. Ну вот. И ул э, бүтән татарлар без шулай инде анда ништер башта университетта мин таныша башлады. Мин менә иштәм Руслан Гарипов, например. Сто пудов татар, ну ул там койдандыр

шунда эшли башладым әйе шундый ну чәкчәк пати инде әйе ул гел шундый нәрсә белән бәйле булырга тиеш анда берәр татар сүзе берәр нинди дә булса һәм соңыннан пати булырга тиеш пати әйе именно пати ял итәбез ну вот шулай э, мин кереп киттем инде татар татар дөньясына башта мин дискотекаларны күрдем Аннан мин КВН уйнаган идем, еще Уфада башладым. Һәм безнең икенче татар егете белән шундый идея килде, татар КВН командасын оештырырга. Һәм без татар КВН командасын оештырдык һәм Международный союз КВНның официаль лигасы лигаларында уйный башладык инде. Менә шулай. Без Айнур белән инде әллә кайчан таныш. Без аның белән Сочида таныштык. Алар Берничә тапкыр Сочига барып, үзләренең команда белән, сезнең команданың исеме ничек иде әле? Сборная улицы Джалили. Сборная улицы Джалили. Менә шул команда белән анда повышенный рейтинг алып, и второй турда уйнап, ниндер, ну, тәҗрибәле команда иде. Тәҗрибәле бик команда иде. Әйе, ансы теге КВНда уйный башлагач, сине әгәр дә гән ул уен ничектер теге үзенең рәтләренә бастырса, анда тәҗрибәне уеннан уенга җыя барасың ансы шулай. Һәм инде шулай иттереп син Татар теге брендын, ну, Джалил ул бит барыбер инде теге Тукай, Джалил, татарча бренд. Шунда Питерда инде теге әзрәк реклама ясадылар. Әйе, әйе, безнең шундый идея булган иде инде. Ну, чтобы син, кеше, син уже сәхнәгә чыксаң, кешеләр ишетәләр, татарлар, алар сезнең битләрегезне күрәләр, шулай бит. Ниндидер ике сүз татарча ишетәләр, Хәм аңлыйлар вообще кем сез. И без шундый инде безнең әзрәк пропаганда, ну, булган иде. Без Петербургта уйнадык, Великий Новгородка та уйнадык, Сочига бардык. И ниндер вот шундый Ну, без второй турда уйнамадык, чтобы... Э, без просто Кубок чемпионов та уйнаган Сочида, идек. Сочида Кубок чемпионов ул икенче тур сыман иде. Бездә генә анда уйнаган идек. Ул типа между нинди инде. Ай, ай. Сочида бар, э, Сочида зур фестиваль, ике өлешкә бүленә. Беренче туранда бөтен командалар катнаша. Икенче тур анда бары тик менә шул беренче турдан уза алган индер кызыклы команда. Карагыз, менә. Мәсәлән, 500 команда җыелса беренче турга, икенче турда кала 50 генә команда, менә шулай. Карагыз, менә Айнур Питерда шундый команда Җәлил исеме белән ясаган. Ул барыбер инде ниндидер пиар бара, теге татар татарларга, татарлыкка. Менә минемчә әзрәк җитми ул, менә Ул пиары җитми сыман, регионнарда, бөтен дөньяда теге татарлар темасын күтәрү. Мәсәлән, менә без шул ук КВНда сборная татарской лиги командасын беләсез бит инде. Без аның белән барган идек Мәскәүгә һәм уйнадык анда международный кубокта. Һәм инде менә Дагестан, Дагестан кешеләре ясаганнар Мәскәүдә зур залда зур Международный кубок һәм инде, әйе, һәм инде Дагестаннар уйнады, армяннар, менә без килеп уйнадык. Һәм анда күрсәттеләр менә берничә видео шул КВНның башында алар Дагестанда Дагестаннан килгән кешеләр Мәскәүдә ничек алар ясыйлар анда үзләренең борьба клубларын, ничек ничек Дагестан вообще үсә, Мәскәү Мәскәүдә ничек үсеп бара. Менә шундый мәҗлесләр, менә татарларның, мин шул шул вакытта уйладым, Татарларны белмиләр, чөнки без менә шундый мәҗлесләр ясамыйбыз. Бездә, Рамил... Мәскәүдәме шунда? Ну, моның үз ягы бар. Моның турында әйтергә генә булмый, ясамыйбыз дип. Ничек кенә әле ясыйбыз? Син шул ук Сабантуйны кара, Мәскәүдә һәм Сабантуй, әйе. Юк, Сабантуй бу бит инде зур мәҗлес. Һәм концертлар. Бу ничек тә булса, зур шәһәрнең теге зур урынын ала торган, шәһәр өчен теге мондый гына үтә торган түгел, ә официаль зур рәвештә Моның турында күп рекламалар ясыйлар бөтен шәһәрдә. Шушы көнне Мәскәүдә була Сабантуй. Бәйрәмнең бөтен исемнәре, бөтен милли тиешле, бөтен булырга тиеш урыннары, бөтен булырга тиеш әйберләр белән шулай итеп үткәрелә. Бу бит әле бер шәһәрдә генә түгел, күп шәһәрдә. Минем сүзем чыга бит Айнурның әйткән сүзеннән. Ул әйтә, менә мин килдем Питерга һәм Айнур, ну, Беркем дә белми. Ансы шулай. Татарстан, Башкортстан, кайда ул? Беркем дә белми дип әйе, бик әз халык белә. Кайда ул? Казан, мин... Казахстан, вот шулай. Әйе, әйе, ничектер шулай. А менә а, Дагестан, Чечнялар, алар, ну, более пропиаренный. Алар шулай. пропиарен, но алар кешеләр тоже аңламый, кем анда кем. No, no, no. То есть, о, кешеләр бит даже Дагестан, юк бит шундый милләт Дагестан. Анда күп милләтләр. Анда күп төрле милләт. Кешеләр тоже алар да, но кавказецларны алар просто обобщают. И тоже кеше бик алар да үз үз арада до конца, мне кажется, белмиләр инде кем кем анда кем. Алай булырга мөмкин. Анда бик күп халык, аларның телләре, аның тагы шуның өстәмәсенә аларда тагы нәрсә белән килеп чыга, аларның телләре төрле. Анда мәсәлән менә ике менә күршедә яши торган авыл, берсе бер халык, берсе икенче. Болар бер-берсен аңламыйлар, бөтенләй. Күз алдыгызга китерегез Татарстанда, менә үзеңнең районыңа, син мәсәлән Сарман районы беләсең, авылларын мәсәлән. Я син башкорт районында беләсең ишәндер нахшан. Күз алдыгызга китерегез күрше авыллар, менә сезнең тора. Халык бер-берсен аңламый, нинди телдә сөйләшкәнен. Менә шундый хәл аларда. Алар шуңа күрә генә кыенрак. Дөрес әйтәсең син, Рамил, менә бу нини кушып җибәрү турында. Әйе, минем нәтиҗә бар. Менә Айнур ул Афәрин, ул менә ниндидер проект эшләп җибәргән шул улица прос- ну сборная проспект Джалили дигән Әйе, әйе. һәм инде менә э, барыбер һәрбер районда һәрбер шәһәрдә бар бит инде инде татар актив теге инициативный кешеләр Әйе, әйе. Ну, минемчә, ну, барыбер теге татар җанлы кешеләр бик күп. Ну, куркмаска кирәк, ясарга кирәк шундый проектларны. КВН да Менә кара, ну, менә а кара, кая ул алып китте безне? Ул бит без бит киттек Петербургтан. Без, без, безнең бөтен актив, алты кеше, без Казанга күчеп килдек 2016 елда. Ә Петербургта безнең э, движуха инде бетте. Хәзер. И то есть ул с одной стороны син втягиваешься, Ай. татарлыкка ничектер идешь, и а, татарлык монда син уйлыйсың инде ул Казанда дип. И монда күчеп киләсең. Ә анда бетә. И менә шундый момент та бар, и син. Ну монда плюс та бар, минус та бар, мәсәлән, теге утечка мозгов дигән әйбер бар бит инде. Мәсәлән, Казан үзенә җыя иң актив кешеләрне үзенә барыбер тарта момент. Әйе, тарта, тарта. И бөтен кеше кем белән без, ну, общаемся инде элемтәдә, алар бөтенесе шундый татар тусовкадан, Пермьдан, Тольяттидан, Самарадан, Новосибирскстан. Вот ул Тольяттидан, ул менә минем тусовка хәзер инде. Тоже икенче татарлар кем күчеп килде. Казанда, Казанда яшиләрме алар? Әйе, менә кар, мин шундый берне сезгә әйтергә телим. Менә сез монда кем Татарстанда татарлар яши, и регионда без ике төрле дөньяда яшибез. То есть безнең өчен кем регионларда яши, безнең өчен татарлык ул менә ничектер инде атрибут кебек. А монда ул как данность. Аңлыйсызмы? И без монда килгәч, без үзебезне ничектер более счастливыми, бәхетле итеп сизәбез, чем, например, монда яшәгән кешеләр. Әйдә, әйдә менә шул теманы ачык, ачыклыйк әле, теге зов татар дигән әйбер, теге татар җан. Зов крови дип. Менә регион. Гафу итсәгез, мин дә кысыламын әңгәмәгезгә, а то ничектер төшеп калдым. Әйдә. Сез ничектер теге кызып киттегез, туктый алмыйсыз. Безгә дәвам итәргә кирәк ие э, темасы как раз. Мгм. Ә, Менә хәзер сөйләшә башлаган Ага. шушы җан тарту дигән. Шушы Мгм. теманы бит. Әйе, әйе, әйе. Менә шушы дөресрәге тамыр тарта башлый. Мгм. Ул чыннан да сизелә. Менә син аны үзең дә хәзер аңлыйсыңдыр. Ул ул әйберне тоеп, аны сизеп була яшь барышы белән генә. Менә яшең арта бара, Әйе, әйе, әйе, шулай. Әйе, акыл орта бара. Шуның аша әлбәттә шушы. Мин мин шуның белән генә бәйлим. Мин шуның әлбәттә бар теге яшьләр дәген, беренче, икенче курс студентлары, алар инде без теге янып тора торган, ну күбесенчә, күбесенчә менә шушы, менә мәсәлән, үземнең Әйме, э, Рамил синең дә нәкъ шулай. Менә көчәя бара, менә шушы хис хәзер, менә яшь артуы белән генә. Син күрдеңме, синеке монда нәрсәсе кызык Айнурның Менә менә үзенең кем икәнен ачыклавы әйти менә сә шикелле. Менә Айнур утырган аудитория дип алсак, менә син хатын шуны аудитория эчендә утыра, бара лекция. Айнур утыра, утыра, тыңлый, тыңлый лекцияне, аңлый алмый. Айнур ишек артына чыга, аудиториянең ишек артына, ишекне яба. Шунда ишектә укый, нәрсә язылган, аңлый, ишекне ача, кирегә керә. Хәзер мин сезнең белән дигән шикелле. Айнур сөйлә әле, менә ничек ул? Кай нәрсә аша, ниндидер вакыйгамы, ниндидер хәлме, йә яхшымы, йә начармы, ансы ничек барадыр, нәрсәдән соң килә башлады шушы хис? Ничек, ничек сизә башладың? Ну, менә мин... Беренче менә ачылыш каян килеп чыкты? Кара, мин бит үстем Уфада. Әйе. Уфада анда тоже такая мультикультурная инде среда. Син үсәсең, синең белән башкортлар, татарлар, кемдер еще, и син күрмисең что ул нормаль нормально әйе а петербургка күчкәч мин күрдем что син уже анда там иван костя миша и син бер, бер генә айнур бөтен петербургка икенче айнурларны мин беркемне дә белмим тапмадың әйе тапмадым әле дә белмим и син уже аңлый башлыйсың блин мин бит получается ниндер икенче и шул вот э, инде только на фоне икенче кешеләрдән син аңлый башлыйсың что син икенче и син уйлый башлыйсың а кем мин Ә кешеләр бит сорыйлар, а син кем, син такой, а мин белмим. Икерәк китәсең, эзлисең, менә китапларны укыйсың. Ниндер җаваплар табырга. Әйе, и, и сөйли башлыйсың кешеләргә, син әйтерсең, менә мин Волжская Булгария, анда Казан ханлыгы, и үзеңә ништер кызык баш, ну, кызык, ну, кызыксынасың. Әйе, әйе. И шулай китә инде вот так клубок, әйе. Әйе, әйе. Менә соң монда нәрсәдер тәки. Упс, татар җаны. А бар икенче кешеләр кем әйтәләр? Татар моңы кая монда ма? Монда чакра, татар чакрасы бар шул. Монда татар моңы. Үч пишмак кебек менә. Мондый. Ну. И как раз менә анда уртада теге ни шулпан итә торган җир. Өсти торган әй. Ну. А икенче бар рефлекс, что наоборот кешеләр алар стараются тизрәк ассимилироваться.

И оно вообще самоидентификация сәюк, например. Ул просто урыс дип үзен сизә. Потому что аның вот бер кашан да шундый момент булмаган кашан. Ничтер ул почувствовал, что ул там татар дип или там башка. Андый кешеләр бик күп шулай. Булырга мөмкин. Монда бит син үзең үзеңне ничек булсаң, менә син дөрес әйттең, ул теге самоидентификация дигән бик урыс телендә матур сүз. Ачыклау дип әйтсәң, болай инде аны үзеңнең кем икәнлегең. Үз үзеңне сизү дип ничек? Әйе, ну менә кем ничек сизә, күрдеңме? Менә сиңа ничектер менә шулай килгән. Шулай төшкән, сиңа ничектер үзең ләктереп алгансың. Мондый кешеләр дә бик күп, теге Тимур сыман кешеләр бик күп. Нәкъ шулай. Һәм Айнур сыман кешеләр дә бик күп. Нәкъ шулай. Менә шуңар күрә. Менә чит илләрдә, регионнарда яши торган татарларның менә монда ниндидер татарлыгы бар. Менә алар барыбер ничектер Татарстанны, татарлыкны ничектер ныгырак яраткан сыман. Сезнең сезнең бармы андый сизүләр? Менә дөресрәге. Сизәсезме андый әйберне? Нәкъ шулай, дөрес әйтәсең. Э, просто Менә нишләп алай ул? Менә безгә Татарстанда яши торган татарларга ул җитми сыман әзрәк. Менә шундый татарлык. Ул менә Айнур Айнур үзен шул бәхетле кеше Казанда яшәп. Нәкъ шул сәбәпле. Нәкъ шул сәбәпле менә безнең Айнур белән бүгенге әңгәмәбез ни өчен менә шушы татар җирендә, Татарстан җирендә яшәүче кешеләр үзләрен татар диеп шул хәтле менә Айнурга карата. Айнур читтә яшәп үзенең кем икәнен ачыклаган, а монда яшәүчеләр кимрәк аңа карата. Мин теге чагыштырып кына әйтәм, шуңа күрә карата дип. Чагыштырып шуңа гына әйтәм. Ул килеп чыга ниндидер могҗизалы сәбәп белән, минемчә. Кеше нишләптер теге үзенең кем икәнлегенә шул хәтле теге карый, ничегрәк әйтим, менә җиңел итеп, әй, яра, бар инде бар. Ул шулай карый, сиңа игътибар итмисең. Теге... Менә хәзер сизәбез, үзегез беләсез, хәзер сизелә. Татар теле белән менә шушы килеп чыккан бәхәсләр аркасында хәзер сизелә, кирәк. Менә Рамил син әйткәнең нәкъ шулай, татарлар турында теге бәк э, аз беләләр, нәкъ шулай. Син дә Айнур әйткәнең, теге Казан дигәч Казахстан дип. Менә күрәсеңме? Ник? Ә, нәкъ шулай, безнең күрше халык, бертуган халык дисәң дә була, шулай бит инде, казахлар, казахлар. Ник алар турында беләләр? Халык исемен, милләтен татар дип әйтәсең, бәгә аңлап бетермиләр. Ну, Ничек уйлыйсың, ни сәбәпле булырга мөмкин? Менә син Питерда яшәгән кеше. Э, пиар әзрәк җитми. Например, Казанны беләләр, ну, если әйтсәң, например, Рубин. Әйе, я халыкара, я халыкара төрле үтә торган вакыйгалар. Әйе, ну мин мин э, Күчеп килдем, Петербургта әле университет дә булмаган иде, бернәрсә дә Казанда булмаган иде. И Казан турында беренче дә. Но Казахстан булса инде, ул бит инде дәүләт, ул постоянно э, федераль повесткасында СМИларда ишетелә, а федераль э, повесткада анда Татарстан юк. И вообще регионлар юк. Әйе, әйе. Бары тик ил генә, мәсәлән, Россия һәм Казахстан. Әйе, әйе, шулай. Һәм и еще шундый эффект без күрдек, без э, күп күп күп татарлар Кем яши регионларда, алар карыйлар, нәрсә Татарстанда, нинди хәлләр бара. А Татарстанда татарлар белмиләр нәрсә Татарстанда нинди хәлләр бара, ну, татар теле белән мәсьәлә. Белеп бетермиләр, әйе. Әйе. И шул, например, бит татар телен 2017 э, елда бөткен, ну, мәктәпләрдә шул ситуация булган иде бит. Әйе, әйе. И монда татарлар бит беркем беркем дә белмиләр, алар, ну, урамга чыкмыйлар, алар, бер постлар язмыйлар. А регионларда ул очень ничектер остро воспринималось. Мгм. Как атака вот на синең суверенитет, суверенитет. Әйе, да, вот нәкъ шулай. шулай. А мында Кошелек. типа кешеләр такие, ну ладно, типа күп, күп, күбрәк э, больше часов будет на русский язык дип инде Э. шулай шундый. Ул, ул Питердан шулай сизелдеме сиңа? А Питерда әйе сизелә ул типа ничего себе, типа безне атакуют, там надо Мгм. ничектер эшләргә, ниндидер әйберләр. А мында кешеләрдән сорыйсың, ну

атмосферасын да инде туган һәм инде, ну, барлык, как данность. А менә Айнур әйтә, мин Казанга килдем һәм мин монда бәхетле кеше, чөнки мин менә татар темасында хәзер яшим. Ә без аны как то не ценим сыман. Менә шундый әйбер, шундый әйбер. Шулайрак. Ансы шулайрак, монда менә ни эшләтеп була дисәң, менә дөрес сорау. Менә хәзер син бит инде күрә торып, шушындый хәл э, икәнен хәзер күрә торып, хәзер син шуның эчендә, хәзер син Татарстанда ниндидер эш алып барасың, шуңа карата әй син аны әйттең, теге төгеләрәге хобби шикелле бара. Менә бүгенге көндә нәрсә эшләргә була? Шушы э, татар халкын ничектер берләштерер өчен. Кайда гына булмасаң син. Кайсы регионда гына булмасаң. Беренчедән кирәкме аны? Беренчедән кирәкме берләштерү һәм ничек эшләргә? Кирәкме? Или без дөнья кешеләреме шулай ук теге Ну, башта кирәк уйларга нинди безнең максатлар бар. Инде ну максат бармы? Менә безнең эшебезнең максатмы? Или вообще бөтен татарлар? Гомумән алганда инде нинди максат менә шушы берләштерү нинди максаты булырга мөмкин? Шундый сорау. Ну, әйе, башта инде ну, наверное, надо аңларга бар бит, бар бит шундый теория типа пассионариев инде Гумилев буенча, что если, например, бер или там 5 или 3 ниндер процентка нәрсәдер идея, ну, халыкның идеясы ниндер мөһим, ул бүтән халыкка распространяется вот мин уйлыйм что безнең дә шундый критическая масса бардыр татарлар ну татарлар арасында кемгә э, бик мөһим татар телен э, сакларга татар мәдәниятен сакларга и шуны ничектер инде дәүләтне татарстан э, дәүләтен россия составында ничектер федер ну инде, ну, чтобы более федеративный инде, чтобы было больше автономии. Ну, вес, вес, чтобы. А я, я, чтобы, чтобы

Яхуд дип. И алар говорит, син яхуд. И кеше такой башта уйлый башлый, типа, типа, а может, ну, белмим. Ну, например, минем дусым белән шулай булды прям недавно. Анан алар әйтәләр, а син айда бесплатно съезди вот в Израиль. Ага. Карап чык ничек анда, ну, яшиләр. Әйе, аны алып баралар, таглит дигән ул бар шундый программа, алар анда ике атна яшиләр или 11 көн. И ул кайтты минем дустым ул башта әйтә и мин урыс кайтты хәзер әйтә все мин типа ну мин ниндидер вот яхуд дип үземне уже начал чувствовать дип нинди сер серләр әйткәннәр анда и алар аларга даже юк аларга даже бер нәрсә дә әйтмәделәр алар просто күрделәр понимаете вот просто күрделәр и безнең дә шундый эффект бит булды без бит тоже казанга күчеп килдек башта без килдек татар яшьләре көннәренә башта килдек бөтен дөнья татар форумына Ә татарлар монда шул форумларда бул, ну, алар булмадылар, алар белмиләр нәрсә ул татарск, татарское единение, вот. Менә, менә шуны безгә арттырырга кирәк, Әйе. ничектер. Карагыз әле, бу яһүдләр белән бәйле минем бер дус малайның нәкъ шундый кыска гына бер хәле бар, и аңа унҗиде яше тулгач, миңа унҗиде яшь тулгач, әби килде дә гел, менә унҗиде яшь тулган көндә, ди, и миңа әйтте, ди, улым, Безнең яһүд икәнне беркемгә дә сөйләмә, ди. Әйтәм, әби, ә безнең дә яһүдме ләсен дим, әйтә, юк, ди. Менә шундый кыска гына бер хәл. Аларныкы. Карагыз әле, чыннан да менә шушы катнашучылар саны, тамашачылар саны, татар телендәге ниндидер булса бәйләнгән проектлар беләме? Ни өчен тамашачылар турында әйтәм? Чөнки хәзер бит инде аңлашыла, күп кенә Э, идеялар күп кенә проектлар алар интернетка китә беренче чиратта шунда чыга я ниндидер мәгълүмат булыпмы я ниндидер яңалык булыпмы я ниндидер проект булыпмы шунда килеп чыга беренче чиратта э, берләштерү өчен менә синең эшең бара ниндидер бүгенге ну, көндә нәрсә әйтә аласың менә интернет вот мин как раз татарлар интернетта нәрсә әйтә аласың менә хәзер теге идеяны һәм бу идеяны менә бергә кушып Ә, менә башта безгә кирәк ә, самоидентичностьны, самосознаниены башта ачырга. Ул инде беләсезме, нәрсә ул воронка продаж? Әйе, аңлашылды. Вот, башта самый зур этап, башта самоидентичность. Анан кеше кызыксына башлый, минем кебек. Мин тот, мин 3 ел элек сез минем белән татарча сөйләшсәгез, мин вообще не а, не мы, менә мин монда гына сөйләшә башладым. Аннан соң татар теле, аннан нәрсәдер еще, еще. Монда гына сөйләшә башладым дигәч, гафу ит, Айнур белән, монда гына сөйләшә башладым дигәч, Айнур теге хәзер уйлардыр, әйе, ну ишетелеп тора, әйе, монда гына килгәч. Әйбәт сөйләшә ул. Әйе, юк, бик әйбәт, шуңа күрә әйтәм. Э, ә безнең монда, ә монда нәрсә? Мин Татарстанга килдем, монда, например, икенче әйбер бар. Син татар, татарча сөйләшәсең, кеше белән кем әйбәт сөйләшә, ул әйтә, ой, синең шундый куркыныч акцент, дөрес әйтмисең, монда склонение не то, это не то, и сине в комплексы вгоняют. И, и, и еще әйтә, син типа дөрес татар түгелсең. Сизәсең моны? Или, например, бар еще шундый фактор религии. Монда тоже ул очень важно. И күп татарлар, алар если типа син что, типа там уразаны тотмыйсың или этот, и син типа дөрес татар түгел тоже.

Татарлар турында просто сөйләшсеннәр, чтобы ул просто повесткада булсын. Менә татарлар турында просто сөйләшәбез. И без шундый берлә без еще акцияләр эшлибез. Менә минем дус кызлар белән Лейлә, Лерон, Алсу, Хафиз без акция җибәрдек. Э, типа жыябыз лого, татар, татарларның логотипының өчен типа жыябыз Артемий Лебедевның студиясына типа акча. И бөтен семья аның турында язды. Менә

Mm. Ну, типа, һәр э, урыс үзенә ун сум штраф. Mm -hmm. И тоже бөтен семья аның турында язды. И понимаете, аңлыйсыңмы? То есть, э, ниндидер уже повесткада син әзрәк, ну, аны вот, безнең идея да, что ул татарлар повесткада просто булырга тиеш. Анан койдадыр кемдер аны карый, такой, а, мин бит татар, типа, а что вообще не, вообще безнең турында сөйләшәләр, типа, начинает үзе ничектер карый башлый.

Шәһәрләрдә Дайы. шулай, шәһәрләрдә чыннан да гын күбесенчә татарлар татарча сөйләшәләр. Моны берничә әйтеп тә булмый. Моның теге э, күршедә бик күп булгач, урыс телендә сөйләшә торган халык, халык шуңа ияләшә бара. Һәм ничек тә булса, ул сөйләшергә мөмкин татарча өендә, Әйе, я әйе. танышлары белән теге бары тик татарча гына сөйләшә торган. Әмма шәһәрдән ераграк китсәң, авылларга, Авылларда бары тик татарча сөйләшү. Димәк, син беренче адым моны әйтәсең татарлар турында сөйләргә. Әйе. Рус телендә булса да, татар телендә, инглизчә булса да, барысы да ярый, әйме? Әйе. Ә монда нәрсә? Беренчедән, кешеләр үзенең татар. Әйе, сам беренчедән самоидентификация, то есть иң зур уровень. Татар дип белергә тиеш. Вот воронкада самоидентификация. То есть, э, синеңчә ул беренче, менә без хәзер Әйе. беренче этапта. Ә без, ә монда Татарстанда кешеләр беренчегә чыгаралар либо татар телен, Мгм. либо динне, либо Мгм. еще что-то. Ну, Әйе. дин ул тоже хороший, анда, ну, бар әйбер. Әйе, әйе. Ну, минем э, шундый күп примерлар, кем дингә кереп китә, алар күбрәк дингә китәләр, и алар вообще, типа, ну, Национальный телен берләр. ул- Әйе, әйе. Әйе, Алар Ялар теге уже милли арбаны башта күреп да- күрмиләр, бары тик теге дин аша гына карыйлар. әйе. Ну, бар инде позитив моментлар, например, что безнең Дум РТ, алар татар телендә алып баралар. Мгм. А, Ну, җомгаларны, еще ниндирәй берләрне. А, Мин дә үзем, ну, э, барып караганым бар, и вообще шәп. То есть там мулла басып тора, имам Мгм. татарча сөйли. а. Хотя Ярый, кешеләр минем аны- сорау туды. Безнең теге тапшыруның темасына якынрак. Әйе. Ага. Менә Син бит инде Питерда укыдың, анда үзенең татарлыкны ничектер ныгыттың менә һәм Казанга тартыла башладың. Әйе. Менә киңәш бир, менә хәзер бит регионнар менә бу видеоны карыйдыр дип өметләнәбез. Менә анда утыралар кешеләр һәм аларның татарлыгы шулай ук нык мәсәлән, әйме? Аларга Казанга килергәме? Ләкин калыргамы өйләрдә? Ну вот ничегрәк менә бу процессны оештырырга? Менә Монда монда плюслар һәм минуслар. Әз генә әз генә ачыклап кына җибәрәм, Рамилнең менә сорау белән бәйле. Менә күрдеңме, син әйттең ич, мин Питердан киттем, һәм бу Питердагы булган ниндидер бер шундый эшли торган сезнең оешмагыз хәзер таркалды. Әмма син монда килеп нидер эшне алып барасың, чөнки үзеңә сиздең, үзең аңладың, ничектер монда уңайлырак, яхшырак, ди теге бүтән сәбәпле диеп. Бүтән регионнардан Казанга кичеп килергә бармы сәбәп? Менә шушындый әйберне таркатып, монда килеп көч җыеп кире кайтырга. Без чакырамызмы Казанга барлык активистларны, ләкин или нәрсә без аларга? Или регионнарыгызда эшләп йөргәнме лучше? Ничек күрәсең син моны? Минемчә, идеаль система шундый. То есть Казанга кирәк татарларны, ну, тартырга, Һәм алар монда киләләр, актив булалар, и мин думаю, что, например, даже без ничектер еллар үткәч, без уже, может, там сможем кайдыр, например, баллотироваться, идти, синең, может, тоже ниндер бар, например, политическая амбиция, синдә ниндер. И когда, и когда, например, без керәбез, может, и чем-то сможем ничектер влиять, может, можно будет ниндер система төзергә. То есть Татарстаннан ниндидер система, что без шул оешмаларны анда помогаем, например, делать. То есть, ну, системати... ну вот как бар бит инде типа франшизная система. Ай, ай, ай. Ул ничектер бит шли, То есть төрле франшизалар бар, организациялар. Ничек кенә әле, менә безнең франшизалар турында Рамил әйбәт белән инде Чак-Чак Пати синең иң теге үзең ясаган, үзең эшләгән франшиза бит, ә? Татарстанда бар. Мин аннан киткәч, аңлашыла, Чаллыда башланып китте. Мин аннан киткәч, анда кешеләр калды. Әйе, аңлашыла. Һәм инде менә Һәрбер проектны без ясаган, без Чаллыда, мин шулай ук Казанга күчтем Чаллыдан. Ай-яй-яй. Айнур сыман. М. Тартылдым, только мин теге э, Татарстанның эченнән килдем, а Айнур Тыштан. тыштан килде. Менә Әй. Каза- Казан тарта үзенә. Ләкин менә Чаллыда бөтен ясаган проектларда ниндидер кеше калдырырга тырыштык. М. Менә су- шуңа үземнең сүз, сүзне шуңа алып барам мин. Менә э, регионнарда эшләгән актив Егетләр, кызлар үзләренә ниндидер смена поколения әзерләргә тиеш. Менә мин берәр качан моннан китәм һәм бу организация ул минем, минем, минем өстә генә булырга тиеш түгел. Теге минем исем белән генә бәйле булырга тиеш түгел. Бу организациянең үзенең, үзенең исеме һәм үзенең структурасы Эшләргә тиеш. Мин китсәм дә генә эшләргә тиеш. Менә шундый, шундый организацияләр һәрбер актив кеше калдырса, бик шәп булыр иде. Рамил, бу Шулай ук Чәкчәппати үзе эшли, Татар Продакшн фирма мин оештырган хәзер үзе, үзе эшли. Мин киттем, ул үзе эшли. КВН Чаллыны, КВН үзе эшли. Кара әле, синең менә шушы матур итеп әйтеп бетергән сүз фикереннән соң мин бер генә сүз әйтәсем килә. Кайда тавыш бирергә сезнең өчен, Рамил? Сезнең өчен тавыш бирәсем килә, сезнең программагыз миңа Юк, минем политический амбицияләр юк. Минем иҗади амбицияләр бик, бик көчле. Менә кара әле. Күрә менә Айнур. Дөрес. Менә хәзер безнең бит инде син дә генә үзең әйттең, хай регионнарда бик күп яшәләр, ничектер теге кызыксыналар да, күрәләр дә ди. Безгә э, димәк калды менә шушы хәзер эшне башлап җибәреп торатыргамы? Я аның теге үзенең нидидер бармы? Э, ничегрәк әйтим теге э, авыр яклары, теге кыен ничектер теге эшләп булдыра алмый торган бәлки яклары бардыр. Нәрсә белән бәйле? Менә беренче чиратта шушы бердәмлекне оештыру. Хә, менә беренче чиратта ага. бары тик әле интернетта гына булса да, бергә җыелып, бергә карап, бергә күреп. Ну, бу интернетта уже кешеләр ничектер э, нәрсәдер анда җыелалар, например, тот же ниндер татар малай. Ае. Анда 100 мең кеше, алар бит э, күбесе төрле регионнарда, регионнардан да бар кешеләр инде. Районнардан. Ае, алар җыелалар. Шундый. Икенче сорау, нәрсә транслировать аларга, аларны жыйгач инде. Контент кирәк, ниндидер. Әйе, менә безнең основной проблема инде Татарстанда безнең контент юк. Татарлар татар интернетында юк әйбәт контент. Сыйфат. Әйе, ә булса да аларны карамыйлар, потому что ну кызык түгел карарга нидер лекцияне, кызыклырак карарга нидер вайнерларны, ничек авылда. Кыскача гына, берничә секунд. Әйе, бәрәңге казыйсың анда. Менә рус контентын Зур, менә шул ук Дудь төшерә анда. Миллион ниндидер проектлар бар, анда бит бер сәгатьлек контентлар, барыбер кеше аны рәхәтләнеп карыйлар. Ну, может, если без шулай эшләсәк, может, то тоже карыйлар. Менә бу контент бит безнең бер сәгать барачак. Менә комментарийларга языгыз, менә бу Вот кто до отсюда досмотрел, плюс аните в комментарии. Әйе, чыннан да ган комментарийларны калдырыгыз. Э, менә шушы якка таба безнең хәзер э, э, бүгенге әңгәмәбез дә кереп киткәч, нәрсә генә әйтә алабыз? Әгәр дә ген бар икән теләк, кемнеңдер ниндидер үзенең проектын эшләү, кайдыр башкару, ничектер аны теге зур ниндидер аудиториягә күрсәтү, тәкъдим итү, Без шушы якта эшне алып барырга тырышачакбыз, ничек тә булса, безгә барыбызга да элемтәдә торырга кирәк. Менә шунысы иң мөхиме, элемтәдә торырга кирәк. Менә бер әйбер әйтеп китәсе килә. Татарка бар бит. Әйе, әйе. Шул ук Little Big-ның йөргән кызы, ул Чаллыдан. Әйе, әйе. Чаллыда яшәдек һәм шулай ук Питерга киттем. Һәм менә ул үзенең беренче клибын төшергәч, ютубка керткәч, анда бит Ну, бигрәк күп комментарийлар булды. Шул комментарийга кереп карадым, нәрсә язалар микән дип. Анда, белмим, берәр 100, 200 комментарий булгандыр бер темага. Наконец-то мне пригодился татарский язык. Менә бит. Понимаете? Әйе. То есть менә кешеләргә татар теле ул как бы кирәк түгел сыман менә. Бу бит бу бит зур ялгышу. Нигә мин аны э, Кстати, вот укыдым? Менә мин хәзер Минем өчен юк. Вот син әйе дөрес итәсең, минем өчен мин Казанга килдем, минем бар иде иллюзия, что мин монда киләм дә и бөтенесе белән татарча там. Исә магазинда, шунда татар. А шундый ситуация юк. И мин үз үземә ниндер искусственный берләр э, эшлим, чтобы татарча сөйләшергә. А, уйлап чыгарасың. Әйе, ну то есть, например, там дуслар белән специально, чтобы без җыелабыз там или ниндер чараларга барасың. Әйе.

Сез тоже башта шуның белән башлагыз, аннан айны уже этот. Җиде көн. Ну, әйе, җиде көн. Монда, да, монда, Рамил, моның бит тагы әйбәт ягы да бар. Монда теге үз-үзеңә ниндидер шундый вәгъдә сүз бирергә кирәк, дөрес иттереп, яме? Хәм әйтергә кирәк. Мин бары тик сөйләшәм татарча гына, ә ялгышсам нәрсә була? Мәсәлән, ялгышсам түгел, Русча куш, русча я бүтән чит телдә куш сүзне кушып әйтә, нәрсә була? Монда үзең әйтергә кирәк, мәсәлән, әгәр дә сиңа спортка тартыласың килә икән, бер русча сүзе, мәсәлән, он отжимание, ун мәртәбә ясыйсың. Күзең күз алдына китереп кара, әгәр дә син татарча начар беләсең икән, син бик көчле спортсмен булачаксың. Аның шул ягы бар. Или или йөзсен, например, бер фонка җибәрәсең. Вот, менә нәкъ шулай. О, иң әйбәте, конечно, иң әйбәте, әлбәттә, бу теге, ничегрәк әйтә, на каждом рублем диләр. Русча, англичаннан да шулай, Рамил. Бу бит, карале син, әгәр дә гел теге, һәрбер русча әйткән сүз өчен берәр фондка йөз сум ата барасың икән, ай ахырында, мин, мин бу айны менә ял иттем, әйе, әйе, җитмеш мең җибәрдем төрле фондларга. Ну, а икенчедән, менә мин уйлый башлыйм, а вот без шундый идеяләр белән не заблуждаемся ли мы? Ну, не заблуждаемся ли мы? Төрле булырга мөмкин, дөрес әйтәсең. Может, ул естественный процесс, что телләр бетә, Халыклар бетә. Может без аны типа просто тормозим? Ашыкма. Монда монда әйтеме кайсы ягы бар? Айдан нәрсәләрне әйтәсем килә. Син әйтәсең ич менә бу бик естественно. Бу шулай. Иногда шундый уйлар килә бит сезгә. Менә без Дөрес. Мин сине бик тә аңладым. Шуңа күрә әйтәм, син бит әйтәсең естественно, бик тә бәлки бик тә дөрестер менә шулай итеп телнең кайдыр китүе һәм юкка чыгуы. Нәкъ шулай бик тә дөрес аның көрәше. Юкка чыкмаска, калырга теләве. Менә, Нәкъ шулай, алар бер-берсе белән бәйле әйбер. Карагыз, менә татар теле дигәндә, менә, мәсәлән, минем, ну, поколение, минем әтиләр, әти-әниләр поколениесе теге коммунизм булганда, монда бит татар телендә бар, беркем дә сөйләшмәгән. Миңа шулай сөйләделәр. Автобуста, автобусларда русча аралашканнар, Казанда да, Чаллыда да. Татар теле вообще менә монда булган. Ә хәзер барыбер теге Федераль артистлар дагын теге йолдызлар арасында татарлар булмаганнар. Ә хәзер барыбер минемчә ниндидер менә проблема да күренә, теге татар телен мәктәпләрдә бирмиләр, проблема чыкты. Һәм шул шул ук чак шул ук вакытта татар теле дә күтәрелгән сыман. Менә без дәге менә татарча аралашабыз. Шул ук Татарка, ютубта миллионнар просмотрлар җыя, Айгел, Айгел. Айгел мой парень татарин дигән җыр вообще гөрләде менә. Хә- Хәзер дә тыңлап йөрибез без 31 аны. миллион просмотр анда. Әйе. Бигрәк Качасың мин табам. хәзер ә, Мгм. хәзер Син качасың, мин- хәзер бигрәк күп а, менә шул татар егетләре, татар иде- идентификация турында барыбер ниндидер күтәрелеш бара. Бара. Менә шул ук форум татарской молодежи да бигрәк күп актив кешеләр дә ген ну менә минемчә может быть менә хәзер шул вакыт гомумән шул вакыт кайчан без э, шул ук менә син әйткән ун егерме процентны җыеп теге тагын да ныграк шул теманы э, бөтен татарларга таратырга Шулайдыр. Менә дөресен генә әйткәндә, э, дөресен әйткәндә, Айнур, менә хәзер син үзең менә төрле интернетта интернетта инде хәзер төрле э, проектларны эшләп карагач, үзең күргәч, нәрсә әйтә аласың? Менә э, шушы проектлар татарча, татар телендә я татарларча бара торган проектлар. Карыйлармы? Популярлык. Үрдәк, үрдәк ТВ, YouTube канал. Менә карыйлармы? Э, минем инде төрле э, хисләр бар шул турында инде башта вот беренчедән эшләсе килә чөнки аны карыйлар эшләсәң ну ничектер эшләсәң нәрсә нәрсәдер карыйлар юк инде что каждый выпуск инде стопроцентное попадание нәрсәдер карыйлар комментарийларны язалар э, и безгә әзрәк җитми трафик То есть без продуктларын эшлибез татарлар, и безгә җитми трафик, то есть аудитория. Вот, и без аны әле табарга өйрәнмәдек, ничек аны, то есть ничек э, таргет җибәрергә. Нинди вариантлар бар? Ничек менә бөтен татарларның игътибарын менә интернетка, ютубка кертергә? Ярына әз генә, әз генә менә шушы соравыңа әз генә үзгәртеп бирәм, теге ике төрле бер үк сорау булмасын өчен. Ике бер төрле дөресрәге. Менә синең уйлавың буенча хәзер шу проектларны эшләгәч, Нәрсә белән кызыксына шушы татар тамашачысы интернеттагы? Нәрсә белән кызыксына, нәрсә күбрәк кызыксындыра һәм нәрсәгә игътибары төшә? Ну, опыт безнең тәрҗемә буенча, ул инде entertainment больше, развлечение. Вот самое простое. Мәсәлән? Ну, вот как раз шундый, ну, например, безнең, еще раз, примерлар безнең роликларда, безнең иң күп караган ролик, топ-5 самых богатых татар.

Эстрада, звезды, обсуждение жизни. Ае, менә шушы эстрада булгач, йолдызлар булгач, бусы аңлашыла, аларның үзләренең җанатарлары бар. Алар алар артынан гел күзәтәләр. Алар аларның тормышларын күзәтеп карап торалар. Э, кара әле, бу 5 иң э, бай татар. Дөньядагы бит, неме? Ае. Дигәч, бу бу видеога сылтаманы безнең э, видеосына куярга кирәк. Әлбәттә, беренче чиратта кирип карагыз. Менә менә шуның турында сүз. Менә күрдегезме, безгә килде кунак, аның бар үзенең YouTube-та инде татар телендә татарлар өчен эшләнгән проекты. Без, әлбәттә, бүлешәбез моның белән. Без, әлбәттә, сезгә нәкъ шулай тәкъдим итәбез. Менә нәкъ шулай төрле проектлар бер-берсе белән кушылып, безгә менә шушы беренче көчне проектның оештыручыларына үзләренә биреп җибәрергә кирәк. Без үзебез бер-беребезнең проектларыбызга этәргеч булырга тиеш. Әйе шул, менә бар бит шул шундый анекдот, татарлар һәм яхудлар турында, татар белән, белмим аның эш теләген, оныттым, анда атка инде, ат ничек була әле? От, татарча. Әйе, от. Бездә а хәрефе, бездә а хәрефенең үзенчәлеге бар, а белән о бергә о. Ну менә шайтан белән баралар, бер котелда инде теге. Бер э, казанда. Бер казанда э, яхутлар, икенче казанда татарлар. Э, яхутлар казанда янында анда берничә охранник тора, берничә. А татарлар котелында бер сакчы да юк. Нишләп болай дип сорадылар, беләсезме аны? Юк, юк, нәрсә ди? Яхудлар, яхудлар бер-берсен чыгаралар ди. Качалар, шуңа күрә без аларны саклыйбыз. А татарларны ничек сакламый, сакламыйсыз? Алар берсе чыгып чыга башласа, икенчесе аягыннан тарта, кире. Теге кая киттең әле син дип. То есть, менә шул татарларның ниндидер Бар инде ул татар татар башын татар ашый дип. Син шуны бит әйтәсең. Зависть. Ничек татарча була зависть? Көнчелек. Әйе, менә татарларда ниндидер ул безне ул безгә теге. Еще бар шундый ике татар. Наказание мәлле. Ике татар очкан? Әйе. Беләсеңме шундый тоже? То же самое инде, шул смысл. Ике татар очкан. Җитми. Карагыз әле. Әйе шул, менә әйтеп бетерәм. Менә

Бер-беребезне кире тартмаска кирәк. Менә безнең эш менә шушы, дөресрәге, шушы эшнең менә шушы кыен ягы, менә шушы иң күп ниндидер эш китерә торган, иң күп хезмәт куерга кирәк ягы, менә шушы максатка барып җитү. Менә аның әйтүе, әйткәндә, сүздә бик җиңел эшләве, бер-беребезгә диеп, әмма теге эшне башлагач барыбер дә, менә хәзер үзеннән башларга кирәк. Минем, әйе, мәсәлән, минем аркада Минем аркада, мәсәлән, кемгәдер авырырак, йә минем аркада кемгәдер җиңелрәк, кемгәдер теге рәхәтрәк булып китә, эше алгарак китә. Һәм безгә өйрәнергә кирәк менә шушы хиснең яхшы ягын, менә шушы хистән теге ниндидер дөресрәге менә ләззәт алырга дисәң дә була менә. Ой, кемгәдер булыштым, карале, ничек әйбәт туры килде, Алланың рәхмәте. Теге әйбәт туры килде. Күрше үзенә яңа машина алды. Менә маладис, әфәрин дигән. Менә мин э, Менә аның Volkswagen, минем Жигули. Әмәсме, мин Афәрин егет. Әйе. мин наоборот, мин- Булдырды. Булдырды. Ярыйсы минем Audi. Э, вот сез э, көләсез, а мин башта тоже шулай уйлаганым, анан мин уйлый башладым, что ул э, без чувство наоборот татарларны алга наоборот алып А. бара. Так. Ул Урам беләсезме,

Ну, менә кара. Эшен нәрсә белән Или, тутырырга? например, э, Башкортстандан килгән кызлар белән эшен тутырабыз. Ну, шулай инде. Ну, хәзер кара. А, Или, например, икенче шәһәрләрдә. Али, әйе, бар там, например, күп э, крепкий там армян диаспоралары или Әйе. еще что-то. Но аларда, например, жесткая вертикаль. М, А бездә

Тагы кайсыягы турында әйтәсе килә менә шулай. Син бит әйтәсең, чыннан да бу конкуренция әйбәт, лидерлар өчен әйбәт дип теге. Бу дөрес. Чөнки менә үзегез карагыз, күп кенә безнең Россиянең күп кенә регионнарында төрле менә шушы җитәкче постларын кемнәр ала? Татар халкы, татар кешеләре. Чөнки чыннан да гын үзе менә аерым теге бер ни буларак, көч ниндидер, ул чыннан да көчле. Безгә менә хәзер шушы бердәмлектә инде юрик, көчне чыгарып, дөрес иттереп, чыгарып тарату турында. Менә шушы эш бара. Чыннан да гын, Рамил, безгә, Айнур, безгә хәзер тапшыруыбызның ахырына килеп җитәбез, безнең вакыт буенча бара. Айнур, син Казаннан тагын берәр икенче шәһәргә китәсеңме? Планнарың нидидер Нинди, исерек? менә Казанда каласыңмы син? Ә, Менә шушы. минем глобаль план шундый. Ә, Ага. Мин минем бар теләк ә, яшәп калырга кайдадыр э, Ауропадамы, м, Мгм. Америкада, ниндидер инде и- э, чит илләрдә, Чит илдә. Син бит инде барыбер Чит дә илдә. Рәсәй кешесе, Рәсәй эчендә әйе, яшәгән чит кеше. илдә Мгм. карарга, ничек анда эшләргә, Ничектер янан иң әйбәт опытны менә мин телим Казанга кайтып Татарстанны әле минем ниндидер мөмкинлек юк. Чөнки ну безнең шундый инде система политический, что мин даже берәй нәрсә эшли башласам, монда ну как бы опасно. Ну не то что опасно инде ул

Тем инде сез беләләр, безнең татар тусовкасында күп дуслар бар, кем пытались, что делать, и сез беләсез кайда алар, нәрсә булды. И э, мин ышанам, хыяланам, что ниндер була э, вакыт, кайчан Россия демократический ил була да, безнең килә мөмкинлек, без шул вакытта нәрсәдер эшли башлый алабыз. Әле минем э, максат инде бөтен көчне интернетка җибәрергә. То есть интернетта развивать. И мин аны Эшли алам, например, даже китеп, ниндидер контент. И еще безнең татарларда бит бар шундый, син үзең Татарстанда бер нәрсә эшләсәң, син типа, ну, ну бар и бар. А вот син китсәң, анда нәрсәдер эшләсәң, анда ниндидер исем алсаң, син уже монда кем ты? Ну, например, безнең бар бит, типа Эльвина, Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова. Алар монда там ходили, ходили, беренче каналга барып нәрсәдер эшләп, только монда смогли Да килеп вернуться уже нәрсәдер эшләргә. Ул яктан караганда ансы син дөрес әйтәсең, әмма бит аның тагы бер зур ягы да бар. Аның турында онытмаска кирәк. Бу безнең илнең иң зур каналында, беренче каналда үткән проект, Голос дигән ошо проект, ул проектка бик күп рекламасына киткән ия. Аның әлбәттә бик күп акча тотып аңа беренче чиратта һәм алар шушы проектта беренче һәм икенче урын алган кеше. Бу теге мондый гына Алар җиңү, җиңү белән кайттылар. Э, алар җиңделәр һәм тагы икенче урын алдылар. Аның шул ягы бар. Юк, аларның менә шул хәтле таныклы булуының сәбәбе шул дип әйтәсем килә. Синең фикерең мин ризалашам, дөрестән дә шулай. Татар булып, әгәр дә читкә китеп берәр нәрсә эшләсәң, әзме күпме, синең турында ничектер сөйлиләр. Татарстан эчендә авыррак. Ну монысы да дөрес. Чөнки бу сыйфатны арттыра. Беләсеңме син, анда ул берәү генә анда әйберне эшли торган кеше, ә монда без Йөзләгән. Әйе, монда күп. Еще монда бар шундый бер, что ниндидер, ну, связи, еще что, например, там, бар ниндидер проектлар. Вот, например, бар үзгәреш җиле, сез беләсез аны? Әйе, әйе, әйе, әйе. И анда күп кеше там Венера Ганиеваның укучылары катнаша. И аны күп кеше кемде җырчылар беләләр. Ничек анда кереп китергә, нинди кастинглар бармы, без белмибез. Ну, минем хатын җырчы, мин бер ул әйберләрне мин карыйм инде, отслеживаю. И например Эльмира Калимуллина Голоска барып җиңмәсә, ул могла бы вот свободной конкуренции нәрсәдер монда Татарстанда эшләргә, вот тоже до конца не понятно. Понимаете мой минимум? Дөрес. Менә соравың бик әйбәт. Бу безнең Алла бирса алдагы тапшыруларга бирә торган соравыбыз килеп чыгыр микән? Әгәр дә шундый проектта. Нәтиҗә нинди безнең? Нәтиҗәне сорыйк әйдәгез Айнурдан. Ничек уйлый микән Айнур? Менә бүгенге көндә ул әйтә башлады хәзер инде үзенең. Бүген безнең тема чит илләрдән, чит регионнардан Казанга килү. Менә нәтиҗә. шул темага? Ну, мин уйлыйм, что сез, если регионларда яшисез, сезнең бар мөмкинлек, нужно Казанга күчергә, монда тормышны башларга. Сез э, бер үзегез булсагыз, э, синең хатының бармы? Ә синең? Әйе, әйе. Ну, монда без без вариантов, поэтому егенче егетләрне табып, кызларны табып, э, гаилә эшләргә, яшәргә, ниндидер актив булырга. Ләкин регионнарда ниндидер поколение калдырырга. Әйе, лә, ләкин регионларда калсак, сезнең анда инде тоже ниндидер эш алып барырга. Эшегезне дәвам итүчеләр. Юк, Казанга килсәң, а, син анда... артыңда калдыр берәр кемне. Әйе, без без шулай эшләмәдек. Әйе, әйе. Әйе, без шулай эшләмәдек, и ул безнең инде ошибка булды шундый. Анда гына ялгышлык булса, сезнең бит не барыбер да алдагы планнарыгыз. Анда кемдер Питерда кемдер нәрсәдер эшли. Анда бар Альбина Ишмурзина бар. Юк, безгә әйтәсем килә, Питерда бик күп халык яши, һәм алар төрле әйберләр эшлиләр. Даже без булганда анда 5-6 организация эшләп барды параллельно. Менә. Ничек? Бүгенге көндә дә шулай. Бик зур рәхмәт, Айнур, килгәнең өчен. Чыннан да гын бүгенге шушы әңгәмәбез э, кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Күрдегезме, менә төрле яклардан кайта э, халык. Э, Бәлки чираттагы кунагыбыз бөтенләй чит илдән э, килгән татар булыр, илдән үк дип әйтим. Айнурны да нәкъ шулай чакырырбыз бергә. Менә Айнур әйтер ничек булыр Рәсәйдә. Әйе, язылыгыз Урдек ТВга, Мгм. язылыгыз безнең беренче каналга, лайклар, комментарийлар, алар барысы да бик кирәк әйбер. Рамил, менә язылыгыз дип әйтәбез, без чакырабыз да, халык сорау бирер.